kuni ji'a nuu murtaahu yaa rabbi nu taasis ji'a nurratti murtaahu miti ji'a murtiin isa keessa nu dhuftu tayuu si gaafadhe yaa rabbi naa dhagahi Ilmaan teenna kaabaa kibba dhiyaa barii eddoo jirtu guutuu keessatti kaayaa ati isaan keette fageessite balaan tokko narraa hin argatinii yaa rabbii na gammachiisi dhibdeen narraa hin argatinii yaa rabbi na gammachiisi dubartii teenna siree hin daddaayne gubbaa naa kaayuu si gaafadhe jaliilio. Gurbaa keenna hamileen isaa miti gaan godhatin si gaafadhe jaliili hoo ujoollee ija imimmaanii ujoollee qalbiin naasuu qabdu ujoollee halkan guyyaa harka si jala qabatte ujoollee horii baaftee jaalala kee barbaadde wanni isiin siin jette marti argata tayuu si gaafadhe yaa rabbii naa dhagahi sii dhagahee jira yoo rabbii ati naan jedhe balaan kaabaa hijaaba Ka kibbaa hijaaba, ka dhiyaa fi barii hijaaba. Murtiin samaawaatarraa warra badiitiif gadi baatu nama sitti amane hin argatinii hijaaba. Murtiin afaan shayaaxiinaa irra namatti dhuftullee hijaaba. Ka afaan banii aadam dhalaa kormaa isaa irra deemtullee hijaaba. Ta halkanii guyyaa deemtullee hijaaba. Ta roobaa caamaan deemtullee hijaaba yaa Rabbi naa dhagahi. Martinuu amaana kee keessa haa jiraatanii yaa rabbi naa dhagahi tika kee keessatti haa tayanii yaa rabbi naa dhagahi kan horin taa'ii horuu si gaafadhe jaliili hoo ka nyaate fi ka dhuge walii haa wallaaltu martinuu galabaa hin dhalin jaliili hoo ilma qara qabu ilma gara qabu ilma tartiiba qabu haa horanii yaa rabbi naa dhagahi ka horee lafaa qabu ilmaan narraan dhibin intalaan narraan dhibin jaliili hoo Hintalli dhiirsa rizqii qabu haa argattu ka iimaana qabu. Ilmi hintala rizqii qabdu ka iimaana qabdu haa argattu jaliili hoo. Fitnaa yahuudaa fi nasaaraa nama keenna irratti narraa hin dalaginii yaa rabbi yaa rabbi. Eddoo inni jiru guututti tika kee keessatti yaa rabbi naa taasisi. Eddoo inni jiru guutuu keessatti tika kee keessatti yaa rabbi naa taasisi. Sii dhagahee harka gaddeeffadhu yaa rabbi ati naan jedhu. Tokkocha kiyya eddoo isiillee wallaalu isii hin wallaalu. Ija hin qabdu mucayyoon harargeedha. Mucaa tokkocha kana masaku jette yaa Rabbioo. Hin yaaddadha ar'allee Ohio Columbus tahittii Rabbii kiyya. Eddoo isiin jirtu situ beeka. Fakkaataa isii ka dhiiraa ka dubartii ka ilma dhabee imimmaan booyaa jiru maraan waliin. Ilma hikmaa qabu irraa naa yaasuun si gaafadhe yaa Rabbi naa dhagayi. Diinaallee haa horan. Diinagdeellee haa horan, ilmallee haa horan, ilmiillee haa horanii yaa Rabbi na gammachiisi. Ujoollee halkanii guyyaa sitti warwaattee qe'ee duniyaa tanatti ijibbaata of geettee gaafa sitti dhufte ifaan isii dura isiitii fi mirga isii yaa'u yaa Rabbi naa taasisi. Sii dhagahee jira yaa Rabbi naan jedhi. Sii dhagahee jira yaa Rabbi naan jedhi. Waan ilmaan biyya teennaallee Rabbiin haa dubbatu. Ilmaan Baalee, Diida, Alaajjoo, Laangannoo, Sirkaa, Gadab, Gujii, Boorana, Harargee Bayaa Lixaa, Shawaa Bayaa Lixaa, Wallaggaa Bayaa Lixaa, Jaliili hoo? Ardii Oromiyaa guutuu keessatti, Asiyaa keessattillee, Awurooppaa fi Ameerikaa keessattillee, Iddoo jirtu guututti amaana kee keessatti haa jiraattu yaa rabbi naa dhagahi tika kee keessatti haa jiraattu yaa rabbi naa dhagahi nama tika kee keessa jiru ka nafa kee jala jiru balaan hin argatuu miimaa rabbii kiyya simatu hime nama isa xiqqeessite nama fadihaa isa godhuu heddu ka nafa kee jalaa raasatti isa darbitaamii rahmaaniyoo kulliin ilmaan teennaa ka nafa kee jalatti haa jiraattu yaa rabbi naa dhagahi a'immaa masaajidaallee naa tiysi rahmaaniyoo. Ma'muumallee naa tiysi Rabbi ho. Lijaanallee naa tiysi Rabbi ho. Ujoollee yoo masida kee ijaartu waan kennitu hin beeyne ofillee hin beeyne Rabbii kiyya. Manni isi'ii hin tattaaqinii yaa Rabbi naa dhagahi. Yaadadhe qalbiin na yaadate ujoollee arjaa Rahmaani ho. Eennuun dubbadhee eennuun dhiisa yoo nama tokko maqaa dhahe waliin gahee hin danda'u. Yaa Rabbii kiyya tokkochaa maqaan dhahu ka yaadadhellee maqaan dhahu ka dagadhe ima dagadha. Martinuu amaana kee keessatti haa jiraatanii yaa Rabbi naa dhagahi. Martinuu tika kee keessatti haa jiraatanii yaa Rabbi naa dhagahi. Sii dhagahee harka gad deeffadhu yaa Rabbi ittaan jedhe. Waan ati jettellee sii dhagahe. Ta yaaddee hanqattellee sii dhagahe, ta yoo asii kaate osoo tanallee jedhi jedhee ati jettullee sii dhagahe, asraara si beeka sii dhagahe naan jedhi jaliili hoo. Wanni an si gaafadhee fi dagadhe martinuu argata haa taatu yaa Rabbii naa dhagahi. Towfiiq Islamic Centre yaa Rabbi naa tiysi. Imaama isaatii fi itti aanaa ma'muumaa waliin yaa Rabbii naa tiysi. Oromoon bakka jirtutti amaana kee keessatti haa jiraattuu yaa rabbi naa tiysi. Mataa keenna gubbaa dhagaa nurra hin kaahin jaliilio Harqootaa jiidhaa mataa gubbatti nun deebisin rahmaanio Ebalu jennee hin beeynu nama biyyoo teennaa maslahaa qabu yaa rabbi bakka nuu kaahi Nama biyyoo teennaa maslahaa qabu yaa rabbi bakka nuu kaahi Zamana dheeraa boohe ummanni keenna jaliilio Amma gabiidhaan si gabbaruu gabiidhaan dalagachuu gabiidhaan bobbaan eegaluu yaa rabbi nuu dhagahi muraada keenna yaa rabbi nuu guuti muraada keenna yaa rabbi nuu guuti waan shahriin ramadaanaa awwalaa fi qixxeef aakiratti illee qabu yaa rabbi hoo'aa nuun jedhi tokkocha kiyyoo barakaa ji'a ramadaanaa yaa rabbi walitti nuu qabi tokkocha kiyyoo barakaa ji'a ramadaanaa yaa rabbi walitti nuu qabi

Ka'annamaa ughshiyat juu'uhum qixaa'an. Martinuu amaana kee keessa haa jiraatanii yaa Rabbi naa dhagahi. Tika kee keessatti haa tayanii yaa Rabbi naa dhagahi. Intalli dhiirsa rizqii qabu haa argattu ka iimaana qabu. Ilmi hintala rizqii qabdu ka iimaana qabdu haa argattu jaliili hoo. Fitnaa yahuudaa fi nasaaraa nama keenna irratti narraa hin dalagini yaa rabbi naa dhagge. Eddoo inni jiru guututti tika kee keessatti yaa rabbi naa taasisi. Eddoo inni jiru guutuu keessatti tika kee keessatti yaa rabbi naa taasisi. Sii dhagahee harka gad deeffadhu yaa rabbi ati naan jedhu. Ka dhiiraa ka dubartii ka ilma dhabee imimmaan booyaa jiru mara ilma hikmaa qabu irraa naa yaasuu si gaafadhe yaa rabbi naa dhagahi. Diinaallee haa horan, diinaggeellee haa horan, ilmallee haa horan, ilmiillee haa horanii yaa Rabbi na gammachiisi. Ujoollee halkanii guyyaa sitti warwaattee qe'ee duniyaa tanatti ijibbaata of geettee gaafa sitti dhufte ifaan isii dura isiitii fi mirga isii yaa'u yaa Rabbi naa taasisi. Sii dhagahee jira yaa Rabbi naan jedhi. Sii dhagahee jira yaa Rabbi naan jedhi. Waan ilmaan biyya teennaallee yaa Rabbi naa dubbadhu. Ardii Oromiyaa guutuu keessatti, Asiyaa keessattillee, Awurooppaa fi Ameerikaa keessattillee eddoo jirtu guututti amaana kee keessatti haa jiraattu yaa Rabbi naa dhagahi. Tika kee keessatti haa jiraattu yaa Rabbi naa dhagahi. Nama tika kee keessa jiru. kana fake jala jiru balaan hin argatuu miimaa rabbii kiyya simatu hime nama isa xiqqeessite nama fadihaa isa godhuu heddu kana fake jala raasatti isa darbitaa mii rahmaani oo. Kulliin ilmaan teennaa kana fake jalatti haa jiraattu yaa rabbi naa dhagahi. Ujoollee yoo masjida kee ijaartu waan kennitu hin beeyne ofillee hin beeyne rabbii kiyya manni isii'i hin daddaaqini yaa rabbi naa dhagahi.